שוין א לאנגע צייט וואס די מערסטע חשוב'ע פסוק ביי מיר ביים דאווענען איז אין י ח ועוד, ווי מען זאגט רבות מחשבות בלב איש ועצת השם יסכים, א מענטש האט אסאך מחשבות אבער וואס דער אייבערשטער וויל דאס איז וואס עס געשעהט, און די סיבה פארוואס דאס איז מיין מערסטע חשוב'ע פסוק איז ווייל איך בין א קלוגער מענטש, איך האב מיך איינגערעדט ווען איך בין יונג אז מיין חכמה גייט מיר ברענגען הצלחה, און למעשה האט זיך נישט אויסגעארבעט די וועג. שפעטער האב איך געמיינט אז דער באשעפער האט מיר געגעבן חכמה, ווייל ער וויל מיר ברענגען הצלחה דורך דעם, דאס הייסט מען דארף אביסל טראכטן פון די אייבערשטער, און עס איז אויך נישט געשען. האב איך אנגעהויבן אביסל מער אריינטראכטן אין אמונה, און ביז כ'האב אנגעהויבן מער כאפן די רב'ס מחשבות בלא ויש, קען זיין ווי קלוג דו ווילסט, אבער רצה השם ישא כן, אז די אייבערשטער וויל דאס גייט געשען.

רעב איז מחשבות בלא ויש אלעס שטיסען וואס די אייבישטער וויל דאס וועט געשען. יעצט נאך א לאנגע צייט האב איך געזען אז ס'איז דא צוויי חלקים ס'איז דא אמונה און ס'איז דא עקסעפטען אנצונעמען. א מענטש קען גלייבן אבער ער נעמט עס נישט אן ווייל דאך ס'פרעגט די קשיא פארוואס? און איך גלייב אז יעדער איינער האט ערגעץ אין א לעבן און ער פרעגט פארוואס? סאו א מענטש גלייבט אבער. ער נעמט עס נישט אן. סאו לעצטנס איינמאל ווען כ'האב געדאווענט האב איך געטראכט פון האבן כוונה אין די ווערטער שפעטער. אין די נעקסטע פסוק זאגט מען עצת ה' לעולם תעמוד, מחשבות לבו לדור ודור. סאו כ'האב אזוי אריינגעטראכט אין די ווערטער, כ'האב געזען וואס איז פשט מחשבות לבו לדור ודור? אונז מענטשן. אפילו א חכם, אפילו דער קלוגסטער מענטש אויפן וועלט, ווי ווייט קען ער טראכטן? ער קען טראכטן פון היינט ביז מארגן, נעקסטע וואך, א יאר ארום, לאמיר זאגן פון אונזער דור צו די נעקסטע דור. וואס הייסט אז איך גיי יעצט טון דאס, וועט דאס געשען אין די נעקסטע דור, און ווייטער. דאס קען געשען מיט קלייניגקייטן, נישט יעדע דיטעיל. וועלכע חכם אויפן וועלט קען אויסרעכענען אז יעדע דיטעיל וואס דו גייסט יעצט טון גייט האבן א אפעקט? עפעס גייט געשען די נעקסטע דור, נישט דא אזא זאך. אבער ביים באשעפער איז מחשבות לבו לדור ודור, יעדע זאך וואס עס געשעט צו א מענטש האט שוין דער באשעפער אפגעמאכט נאך פאר א מענטש איז געבוירן אז דאס גייט געשען צו אים, און יעדע זאך וואס א מענטש איז דורך געגאנגען האט א אפעקט, דאס הייסט עפעס גייט געשען און וועגן דעם וועט א אויסקום העט זיין אויף דורות שפעטער, דאס טייטש צען דורות צוריק אונזערע זיידעס, יעדער איינער מיט זיין זיידע וואס ער איז דורך געגאנגען האט אויך געהאט קשיות און זאכן וואס איז געשען צו אים, האט אונז געמאכט קענען זיין דא בכלל די וועג וויאזוי די וועלט פארט, וואס אונזער שכל קען דאס נישט פארשטיין, נישט קיין חילוק ווי קלוג דו ביסט, אונז זענען קליינקעפיג און אומצמארט צו זאגן אפילו א קלוגער מענטש, לאמיר זאגן דו ביסט די איינשטיין פון אונזער דור, דו ביסט אזוי קלוג ווי שלמה המלך, שלמה המלך אליין האט עס נישט געקענט אויספיגערן, נישט ער האט עס נישט געקענט אויספיגערן, זיין קאפ האט עס נישט געקענט באגרייפן. ווייל וואס עווער איז מחשב את לבו לדור ודור, יעדע זאך וואס ס'געשעהט צו א מענטש איז אויסגערעכנט פונקטליך וואס ס'האט צו טון מיט דורות פון פארדעם און זאכן וואס גייט געשעהן נאכדעם און יעצט אויך. סאו פארשטייסטו אליין אז דו קענסט נישט פארשטיין אזא מין חשבון וויאזוי מ'קען אזוי א זאך אויסרעכענען אבער באשעפער רעכנט אזוי אויס איז וועגן דעם קענסטו נישט פארשטיין די באשעפער סאו ווען דען וועגן דעם ווען ס'קומט די קשיא פארוואס געשעט די אלע זאכן און פארוואס קען איך נישט פארשטיין איז דאס די ענטפער פארוואס, דאס די תירוץ ווייל ס'מאכט שעות ליבו לדור ודור און אונז קענען נישט רעכענען פון איין דור צום אנדערן וועגן דעם אונזער מח איז איז כאין, די גרעסטע חכמה אויפן וועלט איז כאין, כאין אפס כאילו ס'וואלט נישט עקזיסטירט אקעגן די אייבערשטער ווייל קיין מענטש קען דאס נישט אויספרעגן און דאס האט מיך געהאלפן עקסעפטן. מיין מצב. אנצונעמען מיין מצב וויאזוי ס'איז, איז כדי פאר א מענטש ער זאל אינזין האבן ביים דאווענען, ווייל יעדער איינער האט זיך זיין אייגענע טשעלענדזשעס, זיין אייגענע פלעצער ווי ער מוטשעט זיך אין לעבן, און זיינע אייגענע סטראגלס, איז אז מ'האט אינזין ביים דאווענען, פאר יעדע סטראגל וואס א מענטש האט קען ער טרעפן א פסוק וואס קען אים העלפן מיט די וואס ער מוטשעט זיך. סאו איז כדאי אז א מענטש זאל גיין און דאווענען מיט כוונה יעדע פסוק און ביז ער טרעפט פון זיין חשוב'סטע פסוק און זיין פסוק וואס מיינט צו אים די מערסטע און זיין פסוק וואס קען אים העלפן צו גיין אין לעבן און איבערצוקומען און ברעכן די שוועריקייטן וואס מען האט. כ'האף ענק אלע פארשטייען פארוואס מען פארשטייט נישט. האטס א גוטן טאג.